Sayğılı dostlar, biz bugün acayip dülber Horantada Umerovlar Horantasında bulunamız ve sizlerni de olarnen tanış etmege isteyim. Selâm aleykum, çoq sağ oluñız bugün bizlerni davet etkeñiz içün, mına Afize de endi qoqulı ve lezetli qavelerni pişirdi, elleriñe sağlıq. Hoş keldiñiz. Çoq sağ oluñız.
Men belesem siz illa ki balaçıqlardan şiir de soracaqtırsıñız, onıñ içün. Ebet. Tamam, mına qarşılaycaq bir şiirçik bizde İsmail aytıp bersin sizge. Qanı İsmail, ne azırladın? Hoş keldiñiz, musafirler! Qapımız açıq, tobamız boş, Siziñ kibi musafirlerge er daim hatırımız hoş. Maşalla!
Çoq sağ olunız! Aslında balaçıqlarnı böyle ana tilimizde laf etmege nasıl ögretmek mümkün? Bunıñ sırı nede? Ya da siziñ qorantañız içün bu tabiy bir şeymi?
Allah utandırmasın aslında. Ögrengen soñ endi öyle de devam etmesini isteysiñ. Amma nasıl ola bu? Yani, laf etesiñ özara, balalarnen de qırpsalıcı laf etesiñ, öyle de ögrenip keteler. Dua eteyik, ket-kete çoqça bilgimiz artsın ve daa, nasıl aytayım, güzel seviyege kelsin. Ümerovlar qorantasına kirgenimiznen birden milliy ruh esetile. Ebet qırımtatar tilini bilgen qorantada balaları da ana tilini qolaylıqnen, özleri duymay ögreneler. Ailede tuvğan til müitini nasıl asıl etmek mümkün? Balağa qorantada ana tilini ögretuv nasıl yolları, usulları bar? İbraim ve Afize eminler, bağçıvan er bir fidannı muqaytlıqnen östürgeni kibi, ana-babalar da öz balalarına vaqıt ayırıp, Ana tilge sevgi aşlamalılar. Qırımtatarca laf etmek, er bir qırımtatarı içün bu tabiy bir şey olmaq kerek. Bizler İbraimnen ekimiz de evlilikten evel böyle faal, belki milliy işlernen oğraşqan faal eki genç edik ve bizler içün zaten bu tabiy edi. Qırımtatarca laf etmek. Asıl balanıñ esas ocası, bu ana-baba ve bala ana-babanıñ yapqanını, aytqanını körip ögrene. Çevrede kim olsa olsun, bala nasıl bir cemiyette olsa, nasıl bağçağa, nasıl mektepke qatnasa bile, eger onıñ ailesinde bir müit bar ise, bala qorantada körgenini kütecek. Qırımtatar qorantasını qırımtatar olaraq belgileycek. esas tildir. Qırımtatarca qonuşılsa o qorantada, demek, o qoranta qırımtatar qorantası sayıla. Ne bar ki, bunıñ kerekligini añlatmaq? Sen bunda ihtiyac duymasañ, saña bunsız yahşı olsa, ne güzel saña, tamam. Maña böyle daa yahşı. Men özümi qırımtatarı dep sayam, men Qırımda yaşamaq isteyim ve qayda bir yerge barsam bile, menim tamırım bu yerden çıqa ve bu yerniñ öz tili bar, qırım tili. Mence, diqqat etmek kerek. Meselâ, balalar öz ara rusça laf etip başlağan olsa, kerek şu arada toqtatmağa ve doğurtmağa. Çünki ket-kete alışacaqlar, soñ alışıp ketken soñ qaytarmağa aq qıyınca olacaq. Bugün balasınen ana tilinde laf etken ana olmasa, yarın millet yoq olur. Böyleliknen tek ana-babalarnıñ faal areketleri yardımınen qorantada ana tili müitini yaratmaq mümkün. Böyle alda bala ösken soñ, tuvğan tiliniñ qıymetini yahşı añlar. İsmail ve Lütfiye qırımtatar tili müitinde öseler, serbest qonuşalar. Olar içün bu tabiy ve alışqın bir şeydir. Mına, demek, bu dülber oda siziñki, e? Şimdi biz başta Lütfiyeniñ şiirini diñleyik. Pek, şiir aytmağa istey, e, Lütfiye? Nasıl şiir olacaq? Qohla. Ayt, diñleyik. Qoqlamaya köçücükleri kömür kibi qap-qara, üstünde dülde añsız, fes quşaq mimarama. Maşşalla, tamam señ kibi qoqlaçıq fesli, e? İsmail, ya sen, bilmeyim, bir de bir şiirlerni bilesiñmi? Nasıl şiirlerni? Qanı? Yağ, yağmurum yağ çoqça, tamçılarını qızğanma. Alıqlar sular topsun, otlar suv içip toysın. Maşşalla, körem ki, pek dülber fesiñ bar. Ya fesleriñ çoqmı? Çoq.
Nasıl fesleriñ bar, nasıl renkler? Mor, sarı, gülgülü, dağ. Nasıl da bar, çoq mende bar. Ve men daa çoq çay begenem, ne vaqıttan ki oquyım, baba bizge oquy Quran, a men bu mışıqnı sipayım, sipayım, yuqlap qalam.
İsmail, ya sen mektepten evge qaytqan soñ ne yapmağa sevesiñ? Oynamağa kel, şimdi de oynayıq. Oynayıq, e, pek çoq laf ettim ğaliba. Yoq. Yoq? Aysı, oynayıq, amma başta, mümkün olsa, men seyircilernen salıqlaşayım.
Kel.
İşte, sayğılı seyircilerimiz, biz oyun oynaycaqmız. Mında pek meraqlı oyunları bar, İsmail ve Lütfiyeniñ. Men ise sizlernen salıqlaşam, lâkin studiyamızda bizim marafonımız devam etmekte.